Yo, nɔvinyɔwo eme do gbe na ame sia ame va gbe ŋke ƒe aʋala dzi. Nye woakpeɖaɖa gbãtɔ ne yi na nye ƒe subscribers woe kple ame yiwo le message wo ƒeteo ma le emɔ dzi. Eh, information mi le mama ego ya gɔme nye be ne mi akpɔ ŋgɔgbe ɖeɖe. ne ele dɔ ma wɔm, Mawu neyra wɔe. Ahan. Egbe nu yi medi be mafia viɖe le mɔ dzie ya nye be ale yi meŋu tso le kɔƒea me kɔ va Accra. Mefia nu viɖe tso kɔƒea me nɔnɔ ŋu le dɔ yiwo le kɔƒea me. Egbe nu yi me be maka asi ŋu ale yi meŋu tso le kɔƒea me kɔ va Accra. Ne ekpɔ nyewo message me wɔ va yi la, nu yi me fia le eh, nyewo ƒe agbetutu ɖo alo dziɖeƒoname ƒe nyawo me susue eya nye be ale yi me ŋue dɔ yi me wɔ hafi me dzo le Accra, me dzo le kɔƒea me va Accra. yi nye construction alo foundation ame va yi ku na ame ɖe aƒe meɖo ŋkpɔ mɔzɔzɔ ƒe ga zɔ mɔ kple ga vi ɖe yi ma va yi dunu ma yi dzi kple nya ya be he me dzo le aƒe la me va yi ge ɖe ame bubuwo ƒe asi me ame yiwo nye me kpɔkpɔ ame yiwo nye me nya kpɔ woƒe asi me ma me va yi ge ɖo Eɖe yɔm le Akra yi meyi. Eyae nye Gateman. Aha. Vɔ magblɔ be meva yi do teƒea la, menye Gateman ɖeɖe ko meva yi wɔ o. Meva yi wɔ edɔ yi wonye dɔ kpuikpui yi ne èle tsitsi gbɔ la, anyo be womakɔ dɔ ɖeke kɔ feo. Edɔwo ƒete nalé wo ɖe te. Ƒe dɔ ɖe sia ɖe yi ge ɖe asiwò me la megakɔ fe o. Nàlé dɔ ɖe te kple susu be ne nàkɔ kpɔ ŋgɔgbe le wò agbe me. Ok. Ƒe me va yi do teƒea la, Lebanese ŋutsu me va yi wɔ dɔ na. Gate-man menye, vɔ aƒea dzi kpɔkpɔ ƒe dɔ ɖe sia ɖe la, nye ƒe ŋku me wòkpɔ. Mava dɔ me ŋdi gade. Mava dɔ me ŋdi gade. akpa gae me ŋutsuwo gbɔ tso dɔ me. Eya menye security me va yi de o, nye me va wɔ private security o. Private security le ŋgɔgbe ma va ƒo nu tso ŋu. Vɔ gae me nye me kpɔ wɔ private security ƒe dɔ ɖe eya ƒe nyagblɔ me le na wò fifo la. Eyae nye be ɖeko me do le secondary school ya ko yɔm be va edɔ ya lekeleke le ne na wɔe. Me le ga di ta me va yi ge ɖe me, me de ta eme. Mewɔe, wòɖe to, dze ga to. Ok. Le dɔa wɔwɔ me ɖe, ŋutsua construction ƒe ŋu ya wɔ, mixer, construction mixer ya wɔ, ta me srɔ dɔ, me kɔ ŋkume sese kɔ srɔ dɔ. Vɔ agbe sɔe ɖe le ŋkume sese ƒe nya ɖe le agbe me va nɔ me yi me di be ma kɔ do ŋkuwò me ne wò tse na le ɖe te. Be teƒe agbea ɖe me fa o. Ɖe nàsesẽ abe ale si megblɔe anye kɔlikpo alo anyi dzata ne nàte ŋu anɔ agbee? Ok. Nu gbãtɔ si medi be nàsrɔ̃ le nya ya me eyae nye be, Ke meva yi ge ɖe aƒea me la, Lebanese ŋutsua be fifty cedis ya wòaxe nam, two thousand and seven. Fifty cedis. Even though two thousand and seven me eyae nye zi gbãtɔ meva Egean alo meva Accra o. Vɔ eya yame va abe Hɔzla, abe tsatsala, abe amɛmanɔsitɔ. Ta nya yi gblɔ mele ƒe me va dɔ aƒea me la, ŋutsua be yi ma nam teƒe yi ma mlɔ o. Lebanese ŋutsua, efe ya xe nam 2007 ma, eya nye nuka? 50 cedis. Ok, mi kɔ akpa ma kɔ da ɖɛ. Xe o be yi ma nam teƒe yi ma mlɔ ɖe fika ma mlɔ. Etrɔ zu tamebubu. Teƒe mamlɔ etrɔ zu tamebubu. Aƒe gã le esi, vɔ nyemekpɔ teƒe mamlɔ. Xɔdɔwo le esi, vɔ nyemekpɔ teƒe mamlɔ. Ne mebe agbeɛ sẽ ŋu ɖe, eya ƒe nya gblɔm mele na wòe. Nɔvi ne le mɔ dzi va ɖe mebe dze agba ne na ma video ya, ana dzideƒo ame ɖe. Eya le veve ɖe nam. Mark video ya kple susu be wòate ŋu ana dzideƒo ame aɖe. Ok, mayi ɖe edzi. Ne èle agbe ya ƒometɔ aɖeke mele ŋuwò, nɔvi mele asiwò, yi wò alẽwo de te o ɖe, wò fa mele asiwò, nyinɛ mele asiwò, tɔ ɖe mele asiwò, daviwo mele asiwò o ɖe, agbea ƒe ŋkume sese eye aƒe nufiame le le mɔ dzi. Ok. Nu yi va dzɔ nye be me va yi de kuku na ame ɖe, aƒenɔ yi nɔ nu da na le Banis ŋutsuɔ, etso mía de ta eva ale be eva yi di ŋutsu ɖe nam, mi de kuku na ŋutsuɔ, ŋutsuɔ be ya kpe ɖe ŋunye kpe kpe ɖe ŋu ate ŋu ana me nye be.

2007 ne nakpɔ be ne nɔle dekunu ɖeka dzra nakpɔ be ne nɔle kalami ɖeka dzra ekema nakɔ wɔ calculation nakpɔ be ne ne mate ŋu aƒle adza le le me akpɔ ga ɖe awla ne makɔ wɔ tutu ɖe le nye agbe me nɔvi lɔlɔ wɛ eya ta me kɔ va mɔ dzi na wɛ ne nase ŋku me it is not easy ok le biɛ ba ƒe akpa dzi ɖe

Ne èyi ɖe Darod Hotel ƒe ŋkume direct, baa ɖe le fima, Direct Hotel. Time ka o, beer bar ma akpã haƒe wò nàva yi mla anyi. Gbedeɔgbe me mla anyi ga ve, ga tɔ̃, afɔ ga de ava yi wɔ dɔ. Ne ŋutsuɔ gbɔ abe ga de la, ekema mate ŋu akpa le fima ga de. Vɔ ne mekpa ga de fine mamlɔ nɔviwɔe. Ne mekpa ga de. Fine mamlɔ, manɔ mɔskuitowo me, emuwo aɖum kakakakakakakakakakaka, mamlɔ gɔtatowe, aƒe ɖewomahi woava kpã, mava yi kplɔ teƒe atutu ahawe, aƒe makɔ nyewo ade vuvu amlɔ anyi. Excuse me, matress meli o. Humm. Eya gblɔ mele na wòe. Matres mele asinye o. Mele egblɔ makɔ do dziwò de ƒo na wòe. Nyemele egblɔ ne nase vivi ɖe atinye o, nase veve ɖe atinye o ao. Mele egblɔ na ɖevi yiwo tsi gbɔ be ɖe me le bɔbɔe ɖe o. Ne mía dukplɔlawo lɔ ɖe, no nya be yiwo ede be no ʋu fatriwo le aƒe ne ɖeviwo no tasi dodo le aƒe. Vɔ ne anye be ɖe wò evie le tsitsi na do le aƒe ɖe. Eye nu yiwo le dzɔdzɔ la ke aƒe akpa ɖewoe, eye anyi ame kɔ le ŋkuwò me do. Azɔ aƒe me va ge ɖe Accra. Nya yi le asinye magblɔ na wò makɔ do dzi ɖi ƒo na wòe nye be, Na wò ŋkume nese. Agbea mele bɔbɔe ɖe o. Agbee aɖe mele bɔbɔe ɖe o. Vevietɔ ne ƒometɔ mele asiwò o. Mava, mava, mava nɔ, makɔ nyawo kɔ va mɔ dzi be nàsrɔ̃ nane le eme, nàkɔ de dzi ɖi ƒo wò agbe ŋu. Mebe. Ne mefɔ le fi ma gade me ava wɔ dɔ na Lebanese ŋutsu ya, adzra aƒea me ŋu ɖo, aklɔ ʋue, awɔ nu sia nu. Mawu ƒe amenuveve, Mawu Sogbolisa ƒe nublanuikpɔkpɔ, eyae na be meva dzo le teƒea. Vɔ hafi madzo ɖe, concrete machine ɖee menye tsitotsitotsitotsito. Menyae tsitotsito haɖe be nyemenya ne edɔ ma ava na nuɖuɖu maɖu o. Ta ne èle dɔ ɖe srɔ̃m agblɔ be èle kpekpeɖeŋu na ame ɖe, nui mele tsitsi na wòe nye be anyo be nàse ŋku me. Ta nɔvinyewɔe, enui medi be makɔ daɖe ŋkuwò le mɔ dzi ema be edze be nàse ŋku me. Agbeɛ ɖe mele bɔbɔe ɖe o. Dza agbagba ne na subscribe ɖe na ma video ya ne wa su ɖevi ɖe si ɖevi a kpɔ na ɖe a srɔ le me me be ne be ya vu le akra le a vu le kɔƒe me a yi ɖe duga me ɖe di ame yi ne nya vi ɖe yi a te wa na teƒe yi na mlɔ we me ga dzo abe ale yi me dzo me ga vu le kɔƒe me abe ale me vuo yi ame yi wo gbɔ me yi na ɖe nye me nya ame yi wo nye o. Di ame ɖe, ne glo va srã ame ɖe le Accra kpɔ, nàgatrɔ yi ɖe aƒe hafi nàva dzra ɖo nàtrɔ va Accra gbɔɔ me. Agbeɛ ɖe, domanyitɔwo mava nye abe ale yi tɔnye nɔ anyi o. Zi ɖeka ya medoa nu le ŋkeke me. Fifty cedis me be maɣlo ade ta ɖe, zi ɖeka ya medoa nu le ŋkeke me. Ne mefɔ manu tsi kakakakaka wòaƒo ga ve, gbedoogbe ga tɔ̃ hafi mamla anyi. Haƒe maɖu nu. Gatɔ haƒe maɖu nu. Eƒe ŋkume sesẽ ƒe nyagblɔ mele na wòe. Gatɔ haƒe maɖu nu. Gane haƒe maɖu nu. Like fasting eva trɔ zu míaƒe agbenɔnɔ ƒe teƒe ɖewoe ɖo ƒe nuwɔwɔ. Nyemaƒo nu sugbɔ nɔvi lɔlɔwoe. Madi be nàma video ya. Agbea mele bɔbɔe ɖe o. He me va dzo le fima teƒe me va yi nɔ new second level he me dzo le construction machine wɔƒe, aƒea dzi kpɔkpɔ kple ŋkume sese ƒe agbe ma ɖe. Ŋɖe next level yi me va yi nɔ me nyi dɔ yi me wɔ wu le Accra gbɔ me eya nye hotel. Makplɔ yi ƒe akpa tse kɔ va. Hotel ƒe agbenɔnɔ menye dɔ vie o. Hotel ƒe agbenɔnɔ menye dɔ vie o. Anyo be ɖevi ɖesiaɖe nese ŋkume.